Ndamũgeithia mũno eroreri a Village TV Kenya. Ũyũ nĩ nene wa Kabirũ, mũnjirũ wa mbarĩ ya Takinya. Ũmũthĩ ndoka nĩguo tũrore mũtĩ twĩtaga mũembe. Mũembe ũyũ ndĩrenda tuone rĩ, nĩ ĩrĩa ĩhandagwo kũrĩa Mombatha, Na rĩu mbegũ yakĩgũire haha ĩkĩaya kũmera, tondũ ũguo nĩguo ĩkakaga. Mbegũ mũndũ arĩkia gũthũgũna iyembe aikagio harĩa rĩgũkinya, na rĩu ũyũ mwene anjĩra ũguo nĩguo gwathire. na ũyũ ndũciaraga wega tondũ gũkũ kwĩ heho naguo umĩte kũndũ kwĩ ũrugarĩ, rĩu ũgakorwo ndũngĩmera wega na ndũngĩciara na njĩra njega tondũ nĩ mũtĩ ũroneka nĩ mũkũrũ no rĩu warora ũrĩa ũkũrĩte wĩgucĩĩtie-rĩ, nĩ kuonania ndwagĩrĩirwo nĩ kũhandwo gũkũ. Nĩwagĩrĩirwo mĩaka ĩrĩa wĩnaguo haha, mwene anjĩra nĩ mĩaka kĩndũ twenty five, twenty six, nĩwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ mũtĩ mũnenanene kwĩ ũyũ. Mũembe ũrĩa ũngĩ tũkuona. nĩ ũyũ wa kienyenji wa ũndũire no nĩ wagĩraga mũno, ũyũ nĩ wagĩraga na ũgakorwo ũgĩciara wega na rĩu ũyũ nĩ mũciaru wĩna maembe tũramona gũkũ thĩ. Rĩu rĩrĩ rĩragũire na rĩtino ũyũ, rĩu rĩu nĩ ibuthu na rĩka- rĩkombĩrĩrwo mũno nĩ thigiriri. Kaembe gaka ke ge cama mũno na cukari mũingĩ, ti ta mangĩ tũrareherwo gũkũ. Tũrona haha Rĩrĩ narĩo rĩragũire rĩtinonwo, rĩu narĩo rĩrutĩirwo wĩra nĩ nyoni, cikarĩthũgũna wega. Na rĩu ti rĩũru, no rĩu mũndũ onaga rĩrĩtwo nĩ nyoni ũũ akaigua ta egũkua, ndũngĩkua, twana marĩa. na no tũgĩtũũraga Eh, rĩrĩ narĩo narĩo rĩrakĩgũire ona rĩo rĩrarutĩrwo rĩu wĩra nĩ nĩ thigiriri tuona narĩo rĩrĩ rĩrĩ nĩ rĩega rĩroneka tarĩ hĩndĩ rĩagwa Nĩ tũgũaga ona ta gaka, nĩ kanini gaka rĩu mũndũ no no kũhura thigiriri na tĩri, tondũ mũgĩkũyũ etĩkĩtie tĩri wa mũgũnda ndũrĩ mũrimũ. Rĩu ũgakĩona maembe makĩgwĩte. gĩthemba kĩu, na kaingĩ mendaga ũgoka ũgatuĩrangia rũcinĩ, ũkarora kana, ta rĩu haha he mũndũ ũrathũgũnire rĩrĩ, ndĩrakĩona ehe. Mũembe ica ikuhĩ nĩ ũratuo mahuti maya maguo, mathangũ magatherũkio, na nĩ wakĩona ithangũ rĩu rĩ icũa rĩhana ũũ, rĩakĩnenaneneha rĩgacenjia rĩgatuĩka ngirini ĩno. Rĩu maya nĩmo ndĩrona andũ magĩtherũkia thikũ ici na makanyua, na no nginyagia rĩgĩkorwo rĩna mũthaiga ũrateithia mũndũ na njĩra ĩrĩa ũragĩteithia nao. Mĩtĩ ndawa yacio ĩkoragwo ĩna hinya mũno, koguo mũndũ akĩhũthĩra mĩtĩ ta ĩno nĩ ũkwenda ũkahoya kĩrĩra hanini. Mũembe wa cegũ ndũkoragwo wĩna thĩna wa kũringũra, ũringũraga na hinya mũno. Ruta ũyũ nĩwacehetwo na angĩkorwo ndũgũcehwo rĩngĩ no ũrĩciara na ũgũciara na njĩra ĩmwe nene mũno. Ũyũ tũrona nĩwonirio nyoni wa kang'ethe ũgĩceherwo haha. Naguo karingũrĩra gũkũ gĩthemba gĩkĩ gũkũ ũgacehwo gũcehwo ng'urutio Na nĩ ũrakĩona ona nĩ wĩtiragia mathĩna maingĩ mũno nginya macio ma kũnũhwo. Nĩ ũrakĩona haha no ũraringũra na njĩra ĩno. Wĩna nguraro nyingĩ mũno ũũ tũrona. Na nĩ mũtĩ mũtungu nĩ kuonania mũtĩ ũgĩtemwo nĩ waikarĩte haha kahinda karaihu. Na ũngĩaga gũcehwo rĩngĩ rĩ, ũheo mĩaka ĩrĩ ũguo ĩtatũ rĩ, nĩ mũtĩ ũroneka ũngĩtherema na njĩra nene mũno. na ũyũ nĩ ũrĩa wa kienyenji. Rĩu ta ũyũ ũngĩũrora ũguo ĩna mĩaka kĩndũ 50 60 gũthiĩ na igũrũ. Ũngĩrora ona ũtungu ũrĩa wĩ mũtĩ-inĩ ũyũ rĩ, nĩ ũroneka nĩ mũtĩ ũikarĩte mũno haha, na ũngĩenda kũmenya ũguo mũndũ aroraga mĩgũtha. Ũkuona nĩ wahũrĩirwo mĩcumarĩ hĩndĩ ĩmwe.